Hemmäňe salam, on bäş gün mundan öň instagramda paýlaşdym, täze swýazka tapdym diýip, sebäbi korona, kontakt şu wagt az galýa, i Gazagystanly, Özbegistandaky tanyşlygym gitdi, şoň üçin täze swýazka tapmaly boldum Russiýa bilen işlemek üçin. Täze swýazka barada aýdyp berjek häzir haýsy sistema, ýöne hökman suratda wideony doluja ünslijeý görüň, sebäbi pullar gaty kän, doňup galýa, sistemda galýa, çekip bolanok. Aňyrdakylar yzyna çekip bolmok şol problemalary bar şoň üçin şu wideony on bäş gün özüm işläp doly içini öwrenip ondan soň çekdim sebäbi häzir berilýän soraglar bolýada şuň ýaly doňdy ony näme etmeli muny näme etmeli özüm bilmän çekip oturmaýyn diýdim şoň üçin on bäş gün ýaly sizi garaşdyrdym bagyşlarsyňyzda ýöne öwrendim özüm realno peýda galýa raznica iki iki ýarym rubl bolup durýa günde. Dolja görýäňiz ünslice näme sorag galsada iň aşakda komentarýada berersiňiz. Başlamakak aýdaýyn size bu işi etmek üçin hökman suratda birža gerek. Binance ýa Bybit iň gowy biržalar aşakda ssylkalaryny goýjak meň referalymdan geçip registrasiýa verifikasiýa etseňiz size dört müň dollara çenli bonus alyp bilýäňiz ondan daşaram her bir eden Söwdaňyzyň komissiýasyna kyrk prosent skidkaňyz bolýar. Aşakda ikisiniňem syrkasy durandyr, arkaýyn geçiň, registrasiýa, werifikasiýa ediň i başlaň. Indi, işleýän sistemamyzyň ady Unistream. Şu ýerde ýazylyşyny goýjak, aşakda ssylkasynam goýjak. Geçip, arkaýyn skaçat ediň priloženiýany. Priloženiýadanam ugrassaňyz bolýar, bankdanam ugrassaňyz bolýar. Unistream-iň gowy zady şu wagt bärde indi açylyp başlady-da, Istanbulda gzet on bäş gün boldy açylyp başlanyna. Şoň üçin köp ýerde ýok. Az ýerde bar. I kän adamam işlänok Unistream-de. Şoň üçin kursuny gowy berýär şu wagt, danny moment. Kursuny Koronadan, Kontaktdan aşakda. Ýene bir gowy zady Unistream-iň göni siz Sberbank kartdan ugradyp bilýäňiz. Ýadyňyza düşýän bolsa Koronadan ugratjak wagtyňyz diňe Tinkoff ýa Raiffeisen kart ulanmaly bolýar. Oňa-da premium açmaly. Her gezek premium üçin iki müň rubl tölemeli. Ana şo zatlar ýok, arkaýyn Sberkartdan ugrat bilýäňiz, ýöne bir Sberbankdan, bir Sberkartoçkadan bir gezek ugrat bilýäňiz dört müň alty ýüzden. Dört müň alty ýüz ugratýaňyz, boldy, uje başga Sberkartoçkadan. Sberkartoçka Rossiýada tapmak problema däl, her biriňiziň tanşyňyzda, garyndaşlaryňyzda, doganyňyzda Sberkarta bardyr, şolaňkini bir gezek ugrat bilýäňiz. Şeýdip, günde bir kartdan bir gezek ugratsaňyz dört müň alty ýüzden, Ýa-da isleseňiz iki müňden iki müňden ikä bölüp ugratsaňyzam bolýar, iki müň üç ýüzden ikä bölüp ugratsaňyz. Ol uje özüňize bagly. Ýöne Unistream täze sistema bolany üçin bärde gaty kän sistemda doňýar pullar, ýaňky başda aýtdym size. Şo sistemda puluňyz doňmaz ýaly etmeli zat, bir adamyň adyna iki sapar ugradyň, dört müň alty ýüzden dört müň alty ýüzden iki sapar ýa-da dört müňden dört müňden iki sapar ugradyň. Boldy. Ondan kän ugratmaň. Bir günlükçe. Uje ertesi gün ýene iki sapar ugradyp bilýäňiz. Obşi dört kod ugradyp bilýäňiz bir adamyň adyna, ýöne ikä bölüp ugradyň. Bir gün iki kod ugradyň. Uje üçünji kody ugradygyňyzda uje bäriniň çekýäniniň sistemasyna düşýär i garaşdyrýar sizi. Bir günem garaşdyryp bilýär. Meň özümde boldy. Bir bir gezek sistemde galanda, imini bylyň sisteminde galanda. çekýän kompýuter bar-a, haýsy toçkadan çekýän bolsaňyz, diňe şo taýdan almaly bolýaňyz soň. Şoň sisteminde galanda birinji gezek iki kodum galypdy, onda on bäş minutda berdiler. Ikinji gezek galanda iki sany kodum iki günden soň berdiler. Düşündiňiz? Şoň iki gün garaşdyrdylar, iki günden soň alyp bildim. Ondan soň ýene bir problema, indi şu wagt Unistream problemalary bardy aýdaýyn-da. Ýene bir problema, bir sany kodumyz biziň şu Dört sany kod ugradypdyrys-a bir adamyň adyna. Şo dördünji kodumyz gaty kän kösedi bizi, gije-de bir üç-dört günläp çekip bilmedik. Aňyrdaky oglanlardan wydannik görkezýär, to ýest allyldýk görkezýär. Bärden sistema girýäsem welin hisa edip bolanok. Sistemda zat etýäň we çekillidik görkezýär. Bärde-ä çekillidik görkezýär, aňyrda-da wydannik görkezýär. Ýöne bular çekmedi. Bulaň sistemyna girip seretseň, şo çekileniň içinde ýok. Ondan soň men Unistream-iň düýbüne çykdym, öz saýtlaryny aldym. Imini Google-da ýazsaňyz çykýandyr. Unistream-iň öz saýdy bar. Şo taýdan düýbüne, merkezine girip barladym. Şo kod welin çekilmändir. Gotow k wydaçe diýip dur. Täzeden Unistream-e jaň etdirdik. Bärdenem jaň etdik. Aňyrdanam jaň etdik welin, aňyrdakylar-a jogap bermedi. Bärdäkilerim aýtdy, garaşyň diýdi, zat diýdi. Bir gün, iki gün Ýöne şo üçünji gün bolanda uje ýaňky zatdan saýtdan tapdymda gotowka wydyş şeýdip çekdik üç günden soň çekdik kösenip kösenip hemme ýerde barlap gördüm şoň ýaly problema bolmaz ýaly siz hökman suratda bir günde bir adamyň adyna iki sapar ugradyň koddan oda ýaňky aýdyşym ýaly dört müň alty ýüzden dört müň alty ýüzdenem ugradyp bilýäňiz ýa ýok diýseň dört müňdenem ugradyp bilýäň başda işläp başlamyzda Dört müň dollardan iki gezek ugratdyrýadym. Bir Sberkartdan. Şu wagt dört müň alty ýüzden bir gezek ugratýarlar. Boldy, näme üçin dört müňden iki kizek iki gezek ugradylanok diýsem, aňyrda gidenok diýdiler. Ýöne siz özüňiz barlak görüň, belki siziň Sberiňizden gitme ahmal. Ýene etmeli zat, bir sany Sber kartoçkany bir million ugradyň i boldy ediň. Şoňa degmäň, bir aý ýalak. Sebäbi biz geçen gezek üç million rubl ugradamyzda kartymyzy blok etdiler. Onuň şoň limidi million, million ýarym boldy, ondan kän ugratmaň bir aýyň içinde. Kartyňyz blok bolmaz ýaly. Iň gowusy million ediň, milliona ýetirersiňiz bir kartdan, bir Sber kartdan, boldy şony bir aýlap degmäň. Ondan soň ýene bir plýuslary Tinkofa pul töläňzok, Zolotoý koronadaky. Zolotoý koronada bolsa her gezek Tinkofa ugradaňyzda iki müň rubl premiuma tölemeli. We bärde-de premium edip bolýa. Premium edeňde bir açyk limiti köpräk bolýa. Isleseňiz onam edip bilýäňiz Sber Prime Plus edip. Oda aýda dört ýüz rubl töleg bolýa. Şony edip ugradyp bilýäňiz. Ýene bir edilýän zat Sber Sberbank onlaýna girip, mysal üçin diýeli sizde bir sany kartda, bir sany obyçnyý mir kartyňyz bar, şondan bir gezek ugradýaňyz-a, ondan soň uje ikinji kody siziň içinde şo Sber Sberbank onlaýnyň içinde Otkryt nowy счёт diýip çykýandyr bilýänsiňiz. Täze kartoçka açyň, Mirkart, wirtualka açýaňyz, iki sany, üç sany. Şony açyp, şolardan hersinden dört müň dollar ýaly ugradyp bilýäňiz. Boldy, ondan soň ýöne degmäň göz, iki sapar-da ediň. Üç gezek, dört gezek, bäş gezek etjek bolup oturmaň. Edip bolýar, ýöne kartyňyzy blok ederler, polny şoduňyzy ömürlik blok etýändir Sberbank. Şoň üçin iki sapar ana şoň ýaly edip wirtualkalardanam ugradyp bilýäňiz. Bu çista laýfhak siz üçin. Şuň ýalak bize şu wagt gidjeta gün näzir sorýalarda indi men özümem goýýanda günde ýüz dollar gazanyp bolýa iki ýüz dollar gazanyp bolýa na samom dele köpürägem gazanyp bolýa öz işleýşiňe görä egerde seň puluňy köp pyrlasaň köp gazanýaň az pyrlasaňam az gazanýaň her dört müň dollardan şu wagt gidjeta ýüz dollara ýakyn pul galyp otyr her bir dört müň dollar bir gezek pyrlaýaň ýüz dollara ýakyn pul galýa Käwagt elli dollaram bolýar, to ýest ýüz dollar bolanda bilýäňizä özüňiz kurs üýtgäp durýar, satyş kurs, ugradyş kurs, binansa girip P2P-den girip satamyzda şonda kursa görä-de arada bitkoin düşdi-de kurs altmyş bäş, altmyş alta dan ýetip gaýtdy-da şonda her dört müň dollardan ýüz dollar galdy. Ondan soň aşak düşse uje dört müň dollardan elli dollar galýar, altmyş dollar galýar. O-da normalny bir krug üçin. Sizde diňe dört müň dollar pul bar bolsa, günüň dowamynda arkaýyn bäş, alty gezek pyrlap bilýäňiz. Aňyrdakyňyz normalny işlese, i bärdäkäm normalnje çekse-de, şusterja bolyp, kän şu wagt Unistream-de oçurlar ýok, sebäbi köp adamam bilenok. Korona, korona kontakty özüňiz baryp gördüňiz-ä. Polny oçur bilen, Unistream-de oň ýaly oçur ýok. Arkaýyn üç-dört gezek, bäş gezek, alty gezegem pyrlap bilýäňiz. Geçiň i arkaýyn işläp başlaň. Etmeli zat, aňyrdan Russiýadan bir sanak tanyşyňyz bolsa, bu erde-de biriňiz bolsaňyz ýeterlik. Üýtgeşik zat derekkä. Düşündireýin şu ýerde nädip uratmalysyny. Unistream priloženiýa skaçat etýäňiz. Ondan soň girýäňiz, Otprawka. Otprawka Tursiýa ýazýaňyz. Ýokarda durýan rubl almalymy bärdäki Ýewro almalymy dollar. Dollar seçýäňiz. Dört müň dollar etdiňiz. Indi tapawudy ýok näçe şo taýda size. Maksimum dört müň alty ýüz urat bolýandyr. Ondan kän urat bolanok. Mysal üçin diýeli dört müň dollar uratdyňyz. Aşakda size göni kurs çykýandyr. Rubl çykýar diýeli iki ýüz segsen dokuz müň diýip çykdy. Iki ýüz segsen dokuzam dörde bölýäňiz onuň size haýsy kursdan gidýänini görkezýär. Barladyňyz kursy. Binansa girýäňiz, P2P girýäňiz, görýäňiz satyş nälekä boldy. Normalny ara tapawut bolsa ugratýaňyz. Günüň dowamynda üç-dört gezek kurs üýtgäp durýandyr. Şoň üçin agşamlaryna, asnawy agşamlaryna kurs aşak bolýar, biram gündiz irden aşak bolýar. Onuň obedde zatda kurs galyp bilýär, öýlän soň ýene düşýär. Şoň üçin ol barlaberiň özüňiz. Her bäş-on minutdan girip barlaşdyryberiň. Soň şeýdip otprawka edip ugradyp goýberýäňiz bärdäki gidýä ýunistrimden çekýä gidýä size tether atýa tetheram siz alýaňyzda ýaňky pitipiden satýaňyz boldy üýtgeşik zat ýok edil sistema şol bir zat karona wapşe hiç kim düşünmeýän bu zatlary wapşe düşünmeýänler siz mundan öňki üç dört sany wideo bar şolary görüň Başda başladyk Zolotoý koronadan işläp soň kartdan işläp soň kontaktdan indem Unistream-e geçdik. Şoň üçin wapşe hiç zada düşünmeýänler öňki wideolary görüň düşünersiňiz. Bu şu wagt çeken wideom uje bu zady işläp ýörenler uje öňki wideolary görenlere degişli. Karoçe ana şoň ýalak egerde işläsiňiz gelse Unistream-den arkaýyn işläp bilýäňiz. Ýaňky etme zatlary ýadyňyzdan çykarmaň. Bir kartdan Bir milliondan kän ugratmaň blok ederler. Ondan soňam bir adamyň adyna günde iki koddan ugradyň. Şeýdip dört kod, bäş kod ugrat bolýar, ýöne ertesi gün ugradyň. Mysal üçin şu gün bir kod, ertir, öö, şu gün iki kod, ertirem iki kod ugratýaňyz bolýar, bir adamyň limiti bitýär şoň bilen. Ondan soň ýene bir zat, Unistream-de ugradygyňyzdan soň göni powtorit perewod edip ikinjinäm ugrat bolýandyr. At, familiýa, dannyny doldurmak gerekýär. Şol bir adama göni ikinji kody uje powtorit perewod edip ugradyp bilýäňiz. Karoç ynha şuňňalak wideo boldy. Halan bolsaňyz, düşünen bolsaňyz laýk, kommentariýa, aşakda-da düşünmedik zatlaryňyzy kommentariýada ýazyň. Polny nämä ýetişsem jogap bererin, ýetişmesem hem jogap berberin düşünýäňiz. Özümem işläp ýörün. Özüm şu wagt ýün üstürim işleýän. Uje ýaňky gaýdyşymýa on bäş günden bäri. On bäş günden bäri Hudaýa şükür gowy peýda getirip otyr. Hiç ýyl zyýana gidip görmedik. Şoň üçin sizem arkaýyn işläp bilýäňiz. Iň esasy zadam akyllyja hereket ediň. Janyňyz sag bolsun.